הערנדיג פון דעם כהן הגדול מהיכב ר' הערשל קאהן וואס ער פירט דעם הייליגן מוסד צוואנציג יאר, הערן וואס ער זאגט, צעקה אז בני ישראל באו אליי, ר' הערשל קאהן העט אביסל מיטטיילן וואס ער פילט היינט ביינאכט צו דעם מעמד. בעט זייער די אידן ביי די טיר זאלן זיין אינגאנצן שטיל אזוי ווי כ'האב געשמועסט, די מייק איז נישט געסעט אז ס'זאל זיין נויז אין זאל, נאר ווען איך רעד, ווען אנדערע רעדן מוז זיין אינגאנצן שטיל.
ראשית, מרנן ורבנן ורבותי, כל הקהל הקודש הזה, איך מיין, היינט ביינאכט האב איך א גראונד ברעיק טרו פאר די ביטערע מחלה וואס די גוי'אישע וועלט האט דאס נישט. דער הייליגער דגל מחנה אפרים ברענגט אין פרשת עקב, מיין ברודער האט מיך געפרעגט א געוואלדיגע קשיא, די תורה הקדושה זאגט כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני ה' רופאיך, פרעגט אים דער ברודער, אפשר קענסטו מיר זאגן וואסערע מחלה איז געווען אין מצרים? ס'איז געווען בלויז מכות. וואו זאגט די תורה הקדושה כל המחלה? זאגט דער הייליגעל דגל מחנה אפרים איך האב אים געענפערט, דער זיידע דער הייליגער בעל שם טוב הקדוש זכותו יגן עלינו האט מיר געזאגט, מחלה מיינט מרה שחורה, אז ס'איז דא מרה שחורה קענען קומען חלילה אלע מכות לא עלינו, מכות פון בונה, מכות פון חיה, און מכות פון מזונה לא עלינו, אבער אז מ'נעמט אראפ די מרה שחורה פון א איד קען קיין מכות נישט שולט זיין, שטעלט זיך נאר א שטארקע קשיא, אין אזא זמן ווי היינט ביינאכט, ווען מיר שטייען יעצט אפאר טעג פארן יום הדין, ווען כלל ישראל גייט בעטן מיר זאלן האבן כוסווינו בספר חיים טובים, זאגט אונז עזרא הסופר אויף ראש השנה ביינאכט,

מוריי ורבותיי פון ווי נעמט מען די שמחה ווען א מ'הערט רחמנא לצלן אזויפיל אידישע קינדער לא עליני ולא עליכם און זענען זייער זייער נישט געזונט זיי וואלגערן זיך פאר יסורים זיי מוטשען זיך מיט די ביטערע מחלה השם ירחם ואין יום שאין קללותיהם מרובה מחברתו איבער צוויי טויזנט חולי ישראל מיט הוצאות פון אן איבער אכט מיליאן דאלער. רבותי! דא אין די שטאט אליין זענען כהיום יום דא הונדערט דרײַסיק נייע אומשולדיגע פעישענטס מיט א בודזשעט פון איינס אהאלב מיליאן דאלער, און עזרא הסופר זאגט אונז זיי בשמחה ואתו אל תאצו, ווי אזוי הייליגער באשעפער וויאזוי קען מען האבן בשמחה? קומט רש י הקדוש אין מסכת באה און ער זאגט אונז פשט אויף דעם עזרא הסופר, כי חדוות השם עמו איתכם, שמחה שאתם עושים בשביל הקדוש ברוך הוא, הרי היא מעיתכם. דו ביסט פארלוירן? דו הערסט צרות ישראל? דו ווילסט זיין שטארק? דו ווילסט האלטן ביי ואל תעצבי? איין עצה! ושלחי מאנס, פאר וועמען? לעין נאכן לוי, ווער ס'האט נישט, זאגט רש א נקודה ושמחה שאתם עושים בשביל הקדוש ברוך הוא, די שמחה וואס איר צמאכטס פארן בורא כולל אומן, און מה אתה משמח את שלי, אז דו וועסט אריינברענגען שמחה אין א צווייטן איד, אני משמח לכם, דעמאלטס וועסטו באקומען כח, דעמאלטס וועסטו באקומען שטארקייט, דורכצוברעכן אלע מקטריגים, און זיך אויסבעטן א קציבה וחסימה טובה. מוריי ורבותיי, די וואך זונטאג, נאכדעם וואס מ'האט מיטגעמאכט דעם פארגאנגענעם זומער אין אר ש סיסי-עש א שרעקעדיגע וואכן, בלויז אין איין וואך, ס'איז מיר זייער שווער צו זאגן. זענען אריינגעקומען זעקס נייע היימישע קעיסעס וואס זענען ליידער דיאגנאוזט געווארן א טומער אין מח רחמנא לצלן. איך האב נאך נעכטן ביינאכט האלב צוועלעווע גערעדט מיט א טאטן וואס איז דארף גיין צו אן אפערעישן פון איינע פון די קינדער, פיר וואכן אלט, דאס קינד, מען האט נישט געקענט מאכן דעם אפערעישן ווייל דאס קינד האט באקומען אן אינפעקשן, אבער מיט חסדים גליון וועט דאס קינד זיין געזונט, און די דאקטוירים ווינדערן זיך ווי אזוי זעהט מען ביי אידישע קינדער אזא מין סוקסעס רעיט וואס די גוים האבן נישט. דער תירוץ איז איין זאך, שלחי מנות לאין נאכן לוי און אשת רעי יעזורי. עטליכע וואכן צוריק קלינגט מיר אריין א כולל אינגערמאן פון דא אין די שטאט מיט א שרעקעדיגע נייעס, א זון, א בחור פון פופצן יאר אלט, איז אין איינע פון די בתי מדרשים דא צוזאמענגעפאלן מ'האט אים אריינגעפירט אין קאלאמביע שפיטאל, געמאכט איין טעסט, געמאכט נאך א טעסט, און די דאקטוירים זענען געקומען צו די החלטה אז ער האט א טומאר אין מח. אוי עלינו ולא עליכם. דער אינגערמאן שילדערט די שרעק, די נפש מבהלה פון שטוב וואס גייט ארום ביי אים אינדערהיים, און ער זאגט מיר, רבי הערשל, דו ווייסט דאך, צוויי מיינע נעפיוס וואס זענען דא ביי RCCS, און דא ליידער נאך א קינד פונעם משפחה, איך מיין רבונו של עולם, איך דערהייב עס נישט, איך זעה דעם פחד וואס איר גייט פאר. RCCS האט זיך אריינגעווארפן א ראשו וריבו, און זיך געלאזט קאסטן שווערע געלטער, ארומגעשיקט דעם קעיס איבער די גאנצע וועלט, אין לה יחוס המוני ואביון, אפשר וועט מען ערגעץ אין די וועלט טרעפן א ישיעה. ביז בורא כלילים האט געהאלפן מ'האט געטראפן א גרויסן וועלט בארימטן ספעציאליסט דא אין די עסטעיטס אין ראטשעסטער וואס ער האט זיך אונטערגענומען צו פירן דעם און עדווייזן דעם קעיס און ער האט געהייסן איבערמאכן נאכאמאל דעם קעט סקען ווייל ער איז נישט געווען צופרידן. פונעם ערשטן רעזולטאט און ער האט באשטעלט א פול באדי סקען, אבער אין א ספעציעלן טייערן בייאפסי טעסט דארט וואו ס'פארדעכטיגט דער טומער האט ער אוועקגעשיקט אויף א לאבאראטאריע וואו ס'איז זייער גרינדליך אבער ס'נעמט זייער לאנג אויף רעזאלטס און עס קאסט אסאך געלט, אבער ס'לוינט זיך צו באצאלן און ווארטן צו הערן זיין חוות דעת, דאס איז געווען דעתו פון דעם דאקטאר. זיי האבן געפאלגט אין קאלאמביע עס פרזערן און האבן געגעבן כבוד מלכים וואס דער דאקטאר האט געזאגט. זונטאג פארטאגס קלינגט ביי מיר דער טעלעפאן נאך צוויי וואכן הערן פון דעם דאקטער און ער זאגט מיר כהאי לישנא, ראביי קאהן, ס'איז נישט אזוי שרעקעדיג ווי זיי האבן עס אראפגעלייגט אין קאלאמביע, מען קען דאס היילן אן א טריטמענט גענצליך. און ער זען אז דאס קינד עט זיין געזונט און שטארק. איך בין באלד געקאלט די עלטערן אז ברוך השם מרוב רחמיו ורוב חסדיו קען מען דאס היילן גענצליך אנע טריטמענטס, דארף ארויסנעמען דעם טומער און מען וועט האבן א גאנצע רפואה שלימה, הודי לה' כי טוב כי לעולם חסדו, ווען נישט דער פעישענט זאל האבן די בעסטע העלט אינשורענס וואלט די בילס נישט געווען מעגליך צו באצאלן נאר די צוויי וואכן, אבער ליידער ליידער זענען דא אסאך חולי ישראל אליין און ולעליך וואס מען דארף באגלייטן נישט צו ווארטן נאר צוויי וואכן, נאר צוויי יאר, טריט און שריט ביז מען איז זוכה צו זינגען דעם מזמור לסעודה עבדי את ה' בשמחה. דער הייליגער מהרל אין פרשת פון עגלה ערופה טוט אויף א חידוש נפלא און ער זאגט אזוי ווען מען טרעפט א מענטש וואס איז געהארגעט אויף א פעלד רחמנא לצלן דארפן צאמקומען די אלע זקני העיר און זאגן יודעיני לא שפכות הדם הזה מיר האבן אים נישט געהארגעט קומט חזל און לייגט צו א ווארט מען האמער אים באגלייט ארויס פון די שטאט פרעגט דער הייליגע מהרל און וואס וואלט געווען ווען מען באגלייט אים נישט זאגט דער הייליגער מהרל א נקודה, א מענטש אליין קען נישט דורך גיין זיינע אלע פראבלעמען, א יחיד פאר זיך איז נישט ביכולת איבערצולעבן זיינע דאגות וואס גייט אויף אים אריבער, אבער ווען ער האט נאך איינעם מיט זיך, ווערט ער שטערקער און שטערקער און דאס איז די מציאות. ווען דער מענטש איז אליין פאלט ער אריין חלילה אין א מרה שחורה, אין א ייאוש, און ער קען נישט שטיין אויף זיינע אייגענע פיס, מה שאין כן ווען ער האט א באגלייטער, דאס געבט אים כח צו שטארקן אויף אלע כוואליעס, ער זאל בלייבן מיטן קאפ העכער דעם וואסער. דאס איז א קלאר בילד וואס RCCS טוט יומם ולילה. הייבן און באגלייטן יעדן פארלוירענעם נפש וואס פאלט אריין אין די ביטערע מחלה בגוף בממון ובנפש, די אומשולדיגע פארלוירענע אידן וואס זיי זענען נעבעך דיאגנאוזט געווארן מיט די ביטערע מחלה, זיי פאלן אריין אין אזא מין מרה שחורה נאך פאר מען האט זיי נאך דיאגנאוזט, און מכל שכן וכל שכן נאכדעם, זיי זענען אינגאנצן צושוידערט זיי בעטן זיך ביי אונז ברחמים, מיר האבן קליינע קינדער אינדערהיים, מיר האבן א מאן, דער קומט מיר האבן א ווייב, מיר האבן א טאטן, מיר האבן א מאמע וואס ראנגלט זיך מיטן מלאך המוות, מיר ווילן אויך צוגיין צום הייליגן יום טוב צוזאמען מיט אונזער משפחה. מיר ווילן זיך טרעפן געזונטערהייט מיט אונזערע קינדערלעך אינדערהיים און זיי בענטשן לקובע יום טוב צום נייעם יאר. היינט ביינאכט ענטפערן מיר פאר זיי בקול רם, ואתו אל תעצבי, זייטס נישט צעבראכן, מיר האבן אויפגעטראפן א רפואה וואס רשי הקדוש זאגט אם אתה משמח את שלי אני משמח את שלכם, זייט בשמחה, ווי אזוי פרעגן זיי, געב א קוק היינט ביינאכט, קום אריבער אויף מאנסי, קוק וואס אייערע ברודערס פון מאנסי און סקווער זענען דא היינט ביינאכט אייך צו באגלייטן בגוף בממון ובנפש. זיי זענען אלע מרבה בצדקה יוצא מכפי יכולתם, ווייל צדקה מעבירין את רוע הגזירה, מען שיק עס אוועק פאר אלע גוים, זייטס נישט פארלוירן, ארצות יעצט וועט זיך לאזן קאסטן שווערע געלטער צו ברענגען די גרעסטע דאקטוירים אויף די וועלט אר סי סי עס וועט אייך באצאלן אלע אינשורענס קאסטן, אראפנעמען אייערע דאנגעס, ביז איר וועט פראווענען א סידור סעדוה, און איך בעט אייך, שטייט שטארק, כאטשיג ס'איז שווער, ווייל דער הייליגער דגל זאגט נאך פונעם הייליגן בעל שם טוב, מיט כח פון שמחה וועט די מחלה נישט האבן קיין שליטה און אלע רפואות וועלן האבן א קענען אייך היילן, ווייל חלילה ער וועט זיך פארלירן קענען קיין וואג קען די רפואות נישט היילן אליין איר ווייסט זייט מען האבן זיך דא געטראפן פאר צוויי יאר צוריק אין דעם זאל האט RCCS סערווירט דא אין ארץ ישראל בלויז מעדיקל ריפערלס דאס הייסט איבערנעמען דעם גאנצן קעיס צוגעפירט צו די גרעסטע דאקטוירים און שפיטעלער און באגלייט אויף טריט און שריט טויזנט נײַן הונדערט און דרײַ און פֿופֿציק חולי ישראל מיט אינשורענס עדוואקעסי, ווי אונזערע מומחים קעמפן מיט ריזן אינשורענס קאמפאניס וואס פרובירן אויף אלע אופנים צו דענייען די קעיסעס, און זיי געבן נישט קיין לעבנס וויכטיגע סערוויס פאר די פאציענטן צו פייטן די מחלה, אַכט הונדערט און זעכציק חולי ישראל האבן מיר געפייט. און מ'האט עס דורכגעבראכן מיט מעדיקל סובסידיס, ס'דא אידן וואס האבן קוים ברויט צו עסן אין שטוב, האט מען זיי באצאלט אלע מעדיקל הוצאות, א טעסט, א סעקאנד אפיניען וואס די אינשורענס באצאלט נישט, אפילו שכר לימוד, וואס מ'קען צולייגן א פלייץ אז דער איד זאל האבן אנש קיין דאנגע, דא זעמיר אונז דא. ואויל על כולנה. מיט העלט אינשורענס וואס מ'האט באצאלט אינשורענס פרימיומס חודש בחדשו כדי אנצוקומען צום גרעסטן דאקטאר וואס ער האט רשות רובע לרפות קרוב צו זעקס הונדערט חולי ישראל און א דורכשניטליכע פאליסי היינט צו טאג איז איבער פֿינף און צוואַנציק טויזנט דאלער מאכט איר דעם קאלקעלעישן וואס מ'האט געספענדט אין די לעצטע צוויי יאר האי ואי אחי וראיה. פון ווי נעמען מיר זיך אונטער מיט אזא שטארקייט זיך צו ספראוועלען מיט אזעלכע גרויסע הוצאות און דן זיין אזעלכע שווערע דיני נפשות וואס שטייען ביי מוות לחיים? רבותי מיט איין זאך, חדוות השם עמו איתכם, בורא כל עולמים געבט אונז שטארקייט ווען מיר זעהן מיר אז מען קען מחיה זיין אידישע קינדער, היינט ביינאכט פון פרשת פון ביכורים פון בפרשת פון הכרת הטוב וויל איך ארויסברענגען הכרת הטוב במעמד קליידער פאר גאנץ כלל ישראל זייט מיר האבן זיך דא געטראפן. האבן טויזנט נײַן און אַכציק אידן געבענטשט ברכת הגומל ברבים בשם ומלכות, ברוך שהחייני וקיימני והגיעני לזמן הזה. דאס איז א דאנק אייך. וואס בורא כל עולמים האט אונז געגעבן אזעלכע טייערע שותפים, דאס איז אונזער גרעסטע הצלחה, דאס איז דער געסטער דורכברעך ביי די מחלה וואס דער גוי האט נישט, איש את רעיו יאמר חזק אזוירי אליהו חב יאמר חזק שמחות וואס מען לייגט אריין אין אידישע קינדער דורך RCCS איז די גרעסטע שמחה וואס מען קען אויסגעהיילט ווערן. אבער למען אחי ורעיי, און איך האלט שוין ביים סוף מיט מיין דרשה, וויל איך מיך אויסרעדן א קליין ווארט צו נאך. זענען געקומען אידן זיך משתלטף זיין בצרותן של ישראל, אידישע קינדער האבן געברענגט יערליכע העלט אינשורענס פאליסיס פון פֿינף און צוואַנציק טויזנט דאלער, זעקס און דרײַסיק טויזנט דאלער, א דאנק די בעלי בתים נכבדים פון אונזער חשובע קאמיטעי די אנשי שם דא אין די שטאט מאנסי סקווער, זיי האבן זייער שטארק געארבעט אז די אידן זאלן צולייגן אזא פלייצע, און מיט שווערע הארעוואניע. פון די חשוב'ע עסקנים העוסקים בצרכי ציבור באמונה, פון די ראשי ועד העסקנים ובראשם ר' חיים חזקאל מיט זיין גאנצן סטעף האט אזוי שווער געארבעט פאר די הצלחה פון היינטיגן נאכטיגן דינער, האבן מצליח געווען צו ברענגען אפילו פון כולל יונגעלייט וואס זיי האבן קוים צו דעקן זייער ברויט אין שטוב און די חודש'ליכע הוצאות, האבן זיי געברענגט נדבה להשם דרײַ הונדערט און זעכציק דאלער, דאס איז א דאלער א טאג, תחזקנה ידיכם. אבער ס'איז דא אסאך אידן, און איך וויל נישט מקטרג זיין, איך וויל מיך נאר אויסרעדן, מחמת חסרון ידיעה, כאפן זיי נישט אז דאס איז א מצוה שבגופו, דאס איז א שמירה עליונה פאר זיך און די גאנצע משפחה, און זיי טוען זיך מוצא זיין אז דער חבר זאל שוין געבן. דער סך הכל פון די אלע וואס מען האט דא אויסגערעכנט, פון די פארלער מיטינגס, פון די הכנסות פון די שטאט, פון די בתי מדרשים, איז נאך זייער ווייט צו דעקן די חולי עירני. וואס דאס איז א הלכה מפורשת אין שולחן ערוך אז א שטאט דארף אויסהאלטן די חולי ישראל, עס דארף היינט געשאפן צו ווערן, און איך זאג עס בקול רם, עס איז נישט מעגליך ווייטער אויסצונעמען חלילה קיין איין פעישענט און באצאלן די אלטע, איינס א האלב מיליאן דאלער מוז אריינקומען פון די שטאט דא היינט ביינאכט, רבותי, לאטס אייך נישט מוצא זיין מיט א צווייטן. טייערע הארציגע ברידער נו אל תשוויתם רייקם, איך בעט מיך, איך בין א שליח להולכה און א שליח לקבלה פון די אומשולדיג חולי ישראל פון דא אין די שטאט, הונדערט דרײַסיק פעישענטס בעטן ביי אייך, לאטס אונז נישט פאלן, געטס ארויס, רייסט פון ענק שטיקער איך זאל קענען ווייטער אהיימקומען. באין מליץ יושר מלמגד פשט זאגן מיר אונז יום טוב מיר האבן נישט קיין שום מליץ יושר דאך בעט מיר וצדקני במשפט וויאזוי זאגט דער הייליגער מהריל זאג שנעל הואיך עס ביד לייג צו א פלייצע פאר אן אנדערן איד, דעמאלטס וועסטו קענען צוגיין רואיג צום יום הדין. שטרענג זיך אן, קוק די אידן רייסן זיך פאר יסורים אין די שפיטעלער, לאז דיך וויי טון, גיי נישט פון דא ארויס היינט ביינאכט צו געבן צדקה לרפיותם, דעמאלטס וועט בורא כולם זען רחם דו האסט רחמנות אויף א צווייטן איד, הרחמני עליך אויף ענק רחמנות האבן, דאס איז א גאראנטי, ווער שרייבט אונטער אונטער דעם נעים השם? מי חכם וישמר אלה. ווער ס'האט שכל און ווער ס'ווייסט און עס פילט אן אחריות משתתף זיין בצרתן של ישראל, טרעט נישט ארויס פון דא איידער ער לייזט זיך אויס זיך מיט זיין בעל הבית, דורך דעם וישמריך מן המזיקין מכל צרה וסוכה און מכל נגע ומחלה, זאל הקדוש ברוך הוא העלפן און מ'זאל מיר שוין זוכה זיין אז דער מוסד אר סי סי עס זאל זיך שוין פארמאכן איין מאל אויף אלעמאל, עס זאל מקויים ווערן כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני השם רפאיך, מיר זאלן זיך אלע אויסבעטן דא אינאיינעם, לשונו טובה תכוסייבי ותחוסיימי לאלתר לחיים טובים ולשלום,